Salve salve salve família Kel nhas madu punga msi pika du spika família Anti nu kumesa vive skreve na kanal Kumenta konpartilha dexa kel like Boas entrada pa tudu algen Feliz anu novu pa tudu algen E txeu anu di txeu prosperidadi Alegria e felisidadi Pa tudu fan di kanal punga msi Nton N ta agradese nhos pa tudu kel mural Ki 2025 ta ser midjor ki 2024 Ki tudu ta kore en prefeita kondison na nhos vida Nton un abrasu pa tudu nhos Un big love pa tudu nhos ki tudu ta da sertu na nhos kaminhada na nha kaminhada na nhos kaminhada ok nhos fika dretu ka bu skese di skreve na kanal di kumenta di konpartilha mano un opin un penu un forsa di mano nunka ka bu disisti di bu sonhu kore atras di bu sonhu inkansavelmenti ka bu dexa bu kansa luta pa kel ki bo bu ta kridita akridita na bo sempri fazi pa kel ki bo bu ta kridita ok e nos nu ta konta na prosimu video. Vira ui sabe lata sobri MC Punk sa fala sobri Aloa MC Punk ka ba Aloa pamodi ka txotxu ka sta Moeda dja kaba bu sai kuze modi Aloa sa 50 kontu Punk fla ma el prifiri dieta di ki ba Aloa Paga 50 kontu Bon su kaka tra-l bilheti i ti ka mi ka podu na xou pa otu artista dadu 100 kontu otu dadu 400 kontu otu dadu 500 kontu otu artista pagadu 1000 kontu pa tuas na festas di festivals di Kabu Verdi MC Punk ka foi inkluidu e tristi nu kre odja nos MC Punk na palku nhos pidi MC Punk Na palku e ka sa fazi kuza eradu e sa ta fazi ku se ke gosta e sa fazi musika e kre vivi di musika nton nu apoia fui.
Imajina mi nes ami mo mi deta na koma detadu djobi me djobi un un memi un pikininha ben deta ya kuzé paki ki mesi ba fika na festa da loa pa fika ta ke ke txeu foda-s nau nau pa kile. Bilheti sta sinkuénta kontu. Pa N bai pa N ba fla-s, u ka pa da-m bilheti, e ka ta da-m. Suluson é kuzê? Suluson é deta. É kuzê? Detadu, sábi, na love. Ués! Nton, es ka konvida-m nun xou pa fin di anu. Tudu artista pode pôr se X na bo i suminária N ka pode. Ami nada nka podu Tudu podu Otu podu kuatrusentuz Otu podu kinhentuz Otu podu mil Ami nada nka atxi Êêê Kinhentuz dola na Merka Sin, é kinhentuz dola Ya. Detadu, é kuza ku se ke detadu. Pe riba di otu, pe riba di otu, detadu. Nada ka muda. Ta panha omi ta toma un pe. Panha-m, panha-m. Oji gosi ta, oji n sa praia gosi, n sa praia, ke bo kansa. Dja n sa bai gosi. Dja n tende, n sa bai praia gosi. N sa almusa la praia gosi. Lindu praia oxi. Oxi gon ta festa, oxi ten festa di BN. Oxi gon ta bai, festa di BN oxi nta bai go. Ala, na ala ya ntebi li ti konvidal, ala oxi propi festa na praia ki ta manda e festa di BN. Ya, kila ki ta manda. Oxi kel, e oxi ki so kila ki ta manda. Ya. Un dia un mos, abo, bu sta na CV? Ei, mi sta na kaza, man, mi sta li na kaza. Sta na kaza ta pripara pa N dixi, pa N dixi kapital. Panha-mos undi? Ei, nton da fala, ma da N fala, nu nu oi, nu po, nu oi kuza, mo ki sta bai li. Po nu oi si nu ta intra praia. o ta rafal onde ah. E mo mi tanbe mo mi ya mo mi ya deta timi ne mo mi ya ba panha festa bo kre i ol mi sta na kel festa di pretu ki tinha onti maior ke festa tanbe fixi tanbe Dja N panha love, dja N panha mi Moço, ka ta da, ami nha kabésa ka ta da pa Bu ka é mo ki N tene vós pegadu li Nha kabésa ka ta da pa N panha kes tudu fésta É ka mi, ami N binha pa N tonda pa N baba alô Apo mi alô si N baba mi N ta, N ta, N ta entraba trankilu própi Pamodi, pamodi N ben pa N pô kabésa N ben pamodi N ta na kel fésta ki tinha di pretu. N staba na kel festa di di Kel festa di pretu N ben pa N pô so kabésa Ami N ben pa N pô so kabésa N ben si N txia di praia ki óra N txia di so mar oitu óra di noti N ben ama pa N pô ka pa N toma banhu pa N tonda bai Kantu N ka kantu go N ben go N oi a kama kabésa ta oitu so ta ioka pa kama kabésa sa ta faxina.

N inkontra gosi li ma N fla Ave Maria N oi so go N sa ta ben N oi ago Stori da lo ago Mos ki N fla Ave Maria Mo pan ki ia pidi tudu kela Pan ki ia pidi aloa N fla Eish Ta ben ia pidi aloa Má N ten ben detadu Sabe Ka tinha dinheru na modi mo N sta na brinkadera Ka tinha dinheru Ka tinha dinheru N pensa ma mi ke me nhaku panki mos Mi dinheru ka pudi falta panki na buxu Dinheru nau falta panki pa Panki é umildi pa Gosi N sai N bota un pé go Keli keli N ben ku el di purtugal Keli N kunpra el na aeroportu Gosi N sa ta bota un pé manenti li pa N akesi. Bom é saber nga kesi tanbê. Kel men kal di Portugal menis. Gosta sem bota um pé para nga kesi. Gosta sem bota um pé para nga kesi. Eu vou para chuva chove. Epa! Epa! Gosta sem bota um pé.

Kos son sa ben akese li pripa Sa ben akese.

Bon, n ben, n ben somara, n saraba, n tinha di na alô, obaba i linha d'agu, ma es vos, es vos, n fla, na, n ka sa nun kou, n sa fika li somara. Aba oxi, oxi bale di ai.
Oji, oji n sa, n tinha, n tinha bale ba, bale ba nha xor i i Tarrafal, n sobi ba, ba ma praia. Am sa

Txiga sábadu di noti. Ya, na é si próprio, gosto então. Eu gosto de centro capital, gosto de pagar almoço lá capital. Ya bo sentru di katiwal kapital n pudi punhon.
Não, não pode chegar para lá, mano. Sim. Bo da da fala. Bo i manda manda número di na direto lá, manda número direto do controle.

pon, es ka pon. Bo kes kuza le ku sa me. Bo Ah. via, bo somada, mi ka sa kual é kes kaminhu, ka sa kusé ki sa pasa ku somada, you know. Ah, bo, bo gosi, gosi entra novu, novu timi na somada, sa mas forti bo, genti sa mas, sa mas kampion. Bo te, bo te ken fala ku genti propi pezu ku sou. Gentis na, gentis ki sa, sa gosi na kamra, sa mas, sa mas forsa.

Má, txuba ta txobe.